Sidi Ṛebbi ixleq Adem akked Ḥewwa, yellan d imawlan neɣ imezwura. Yellan ttwaxelqen-d bɣir lɛib, ulac ddnub, ulac leɛtab, ulac leḥzen, ulac imeṭṭawen. Kullec yella iwenneɛ igerrez. Kullec yella ɛla ḥsab lebɣi n Sidi Ṛebbi. Maca yella win mi neqqar cciṭan, aɛdaw. Axaṭer cciṭan-agi ay atmaten ataysetmatin, Sidi Ṛebbi mačči ihegga-t-id i umdan i wakken ad iɣḍel amdan. Cciṭan-agi yella yakan. Yeffeɣ-d ḍed n Sidi Ṛebbi. Yella deg umennuɣ akked Sidi Ṛebbi. Dɣa Sidi Ṛebbi ixleq-d amdan. Maca yenna-yasen acecma akkit deg ṭṭjur. Ur tettet ara kan deg yiwet n ṭṭjra. Dɣa Cciṭan. Yexdem akk lmeǧhud-is i wakken amdan ad yaweḍ ad yečč deg ṭṭejra-nni, i wakken anda ad iwet tisuqqa sanda yella-s. D ayen i yexdem anda Ḥewwa tella iman-is, dɣa yebda asteqsay deg-s. Ayagi tzemrem akkit. Tidwalin deg laṣel n ddunit ixef wis tlata. Dɣa asmi i yeẓra tameṭṭut-nni weḥd-s, yenna-as ma yella ad teččeḍ deg ttejra-agi. Tameṭṭut-nni tenna i wezrem, Nezmer ad nečč akkit si lfakya n ṭṭjur merra n lejnan, lameɛna ɣef lfakya n ṭṭejra yellan di tlemmast n lejnan, Illu yenna-d, Ur ttettet ara seg-s, ur tt-ttnalet ara, neɣ ma ulac ad temmtem. Azrem yenna i tmeṭṭut, Xaṭi, ur tettmettateḍ ara. Ad nwali d akken le fait que tameṭṭut-agi-ni tella truḥ ad teccekke ṭṭejra mačči c'est une histoire kan akkagi banale anda truḥ teččak ṭṭejra teɣli-d. L'enjeu anda llat atan gar Sidi Rebbi akked uɛdaw. Sidi Rebbi yenna-yas ur tettett ara, winna yenna-yas eččet, d lekdeb. Ur tettmettateḍ ara. Ad nwali d akken cciṭan iskiddib ɣef Sidi Ṛebbi, d akken atan ayen i d-yenna akken Ṛebbi d lekteb, ad teččeḍ yerna d lɛali-tt. Ad nwali lakt i texdem Ḥewwa. C'est un acte de désobéissance. Anda tebɣa s tini Sidi Rebbi, kečč i teskiddibeḍ. Ayen i d-nniḍ akka d lekteb. Ur nettmettat ara, nekkni nezmer ad nidir. Tebɣa ad tuɣaleḍ Rebbi deg lekmal-is. D wigi, d tigi i d tixidas, d tigi i d tisegnatin, d wagi d ssem i yekkat weɛdam. Maca Lmasiḥ asmi d-yusa, yenna-yas, Ma yella d Mmi-s n Ṛebbi telliḍ, ini i wedɣaɣ-in ad yuɣal d aɣṛum. Dɣa yenna-yas, Yura, Mačči s uɣṛum kan ara tidireḍ, d acu, s yal awal ara d-iffɣen deg imi n Sidi Ṛebbi. Anda anda akken neɣli, Lmasiḥ ur yeɣli wara. Ibeggen-as-d i weɛdaw d akken. Awal n Sidi Ṛebbi sennig n kullec. Mi d-teɣli Ḥewwa yerna-d Adem, axaṭer bɣan a s-inin i Sidi Ṛebbi d akken ur iṣeḥḥa wara wawal-ik. Ayagi-ni yusa-d s weɛdaw i yebɣan ad aɣ-issenger, acu d Masiḥ, yerra-yaɣ-d ɣer Sidi Ṛebbi. Ttkel f Lmasiḥ, Aɣelluy i yeɣli adem akken tisker Sidi Rebbi deg-s ǧǧaɣen talwit d lehna ɣer tikkelt nniḍen.